א גוט מארגן אייך מיסטער לעבאוויטץ, און א שיינעם דאנק וואס איר ערלויבט אונז קומען צו אייך אין הויז און דערציילן וואס איז מיט אייך געשען אין דער צייט פון דער קריג. מיר וועלן אנהייבן מיט אייער נאמען, וואס איז אייער נאמען און ווי אזוי לייגט איר דאס אויס? מארטין לעבאוויטש, M-A-R-T-I-N, LEBOVIC,
לעבאוויטש.
און ווען איר זענט געבארן געווארן וואס איז געווען אייער נאמען?
מרדכי, אידיש. ווי אזוי האט איר דאס אויסגעלייגט? דארטן געלעבט? נאו, אויסגעלייגט, ווי אזוי ספעלט איר דאס?
מ' ר' ד' כ' י', אידיש.

קאנאדא,
דייטש אמעריקא, ט ט ע ס ווי אויך. און אין וועלכן לאנד איז דאס געווען? ווי? אין וועלכן לאנד?
טשעכסלאוואקיי. א דאנק. וואס זענען געווען אייערע, די נעמען פון אייערע עלטערן? ווי אזוי האט אייער טאטע געהייסן? מיין טאטע האט געהייסן משה לייב.
און זיין לעצטער נאמען?
אדלער.
און אייער מאמע? לייבאוויטש. און איר ערשטער נאמען? ווי? און איר ערשטער נאמען? רוס, רייזל.
און פון וואנען זענען אייערע עלטערן געקומען? געבוירן אין בערגעוועי, די מאמע געבוירן אין טעטש,

טייטש. און פון וואס האט דער טאטע געמאכט א לעבן? א בוטשער.
אה, זיין אייגענע געשעפט? אן אייגענע געשעפט. און געדענקט איר וואו איר האט געוואוינט אין טאטש אין דובעווע? אין א זייטן גאס. מיט צווישן אידן אדער גוים? צווישן אידן און גוים.
זיי האבן געוואוינט צוזאמען?

א הויז, א קיטשען און א בעדרום. און ווער האט געוואוינט מיט אייך? נאר אונז. ווער איז? איך מיט די שוועסטער, מיין טאטע מאמע. און
אלע זענען געשלאפן אין איין צימער? וואו? אלעס אין איין צימער, ניין איך מיט די שוועסטער האמער געהאט צוויי בעטן אין קיטשען.

קענט איר באשרייבן וואס דאס ווי אזוי דאס האט אויסגעקוקט? וויי?
ווי אזוי האט אויסגעקוקט אייער טאטע'ס געשעפט? א געשעפט?
א קליינס א קליינס בוטשער צימערל, און מען האט געשחט מיט א קעלבל אין שטאל, א קעלבל א לעמעל און מען האט גע די די טרייף די ענטער פארקויפט פאר גוים און די פאדער פאר אידן. עס זענען געווען אסאך גוים וואס האבן געקויפט פון אייער טאטע? יא, יא.
וואס פאר א אנדערע געשעפטן האבן אידן געהאט דארטן? ס'איז געווען נאך א דריי פיר בוטשערס

האט מען געהאט א סאציאלן לעבן מיט די גוים? איר זענט געווען ביי זיי אין הויז? זענען זיי געקומען צו אייך אין הויז? זיי זענען געקומען צו אונז אין הויז אין איזראעל, זיי האבן נישט געהאט קיין מילך, האט מען געקויפט ביי א גוי א טעפל מילך, א ליטער מילך. דאס אידישע לעבן

איר, װי אַזױ זײַנט איר געװען אָנגעטאָן? און אײַער טאַטע געװען אָנגעטאָן? אין דער מלחמה? נאָ, װאָס פֿאַר קלײדער האָט איר געטראָגן?
קלײדער?
אַ הױז אױפֿגענאַיט, אַ שנײַדער אױפֿגענאַיט אין דאָרף. אבער איר זענט געווען אנגעטון ווי איר זענט איצט אנגעטון אלס קינד אדער זענט איר. נאר
געלאטערטע הויזן. און אייער טאטע וואס האט ער געטראגן? אויך די זעלבע. האט אייער טאטע געטראגן א.

אהן בעצם.
ווער איז געווען דער רבי דארטן, דער חסידישער רבי? דער רבי דער חסידישער הויפט רבי אין וויזשניצער האגער, האגער, כ א מאיר האגער. אהא. און ער האט געהאט א הויף אין. ניין, ער איז ארומגעפארן, געווען אין אלע דערפלעך.

אלע יום טובים האבן די אידן געהאלטן שבועות און שבת און אלע יום טובים. ווי אזוי פלעגט איר מאכן שבת? געהעריג, מ'האט געצינדן לעכט, צוויי לעכט אנגעצינדן די מאמע, מ'האט געבענטשט לעכט, געווען חלה אויפן טיש, בעסער געהאט ווען נישט איז נישט געווען און אט האט מען פונעם שבת מ'האט אפגעקאכט אויף שבת ספעשל ווייל שבת האט מען נישט געקאכט פרייטאג האט מען מיר צוגעגרייט אלעס אויף שבת.
און שבת וואס פלעגט איר טון? גארנישט, געלערנט, געדאווענט, געזאגט תהלים, געלערנט, געגאנגען אין שול, גארנישט געטון. האט איר געהאט ספעציעלע קליידער פאר שבת? ספעשל עקסטער קליידער יא. די מאמע אויך? די מאמע אויך.
מאמע האט געהאט צו ערינג א גאלדענע קייט, האט זיך אנגעטון. וואס איז וועגן אנדערע יום טובים? וועלכער יום טוב איז אייך געווען דער בעסטער יום טוב פאר אייך אלס קינד? די גרעסטע יום טוב איז געווען ראש השנה יום כיפור.

א קידני טראבל, און מען האט ארויסגענומען א קידני, דעמאלט איז נישט געווען אזוי ווי היינט, ארויסגענומען א קידני, און ס'איז אנטצינדן געווארן די צווייטע קידני, און דער דאקטער איז געקומען יעדן טאג צוויי אזייגער געבן אינזשעקשן, און געקלינט די מאמע איז געלעגן אכט יאר אין פיבער, איך אלס קינד, איך בין אלט געווען צען יאר ווען ס'האט זיך אנגעהויבן, און דער מאמע געלאנגט א טרינק וואסער, איז און נאכט עפל, און אפגעווישט די מאמע, אויף די מאמע געלעגן האט זיך נישט קאנטרירן, אכט יאר. דער דאקטער איז געווען פון וואנעט?
דאקטער איז געווען א דאקטער יא, אן אונגארישער.

אוקרייניש? יא.
און ווי לאנג זענט איר געווען אין דעם סקול? איין יאר.
כ'האב געלערנט א ב צ, עי בי סי, ווייס איך קליין, און נאכדעם מאמע קראנק געווארן, איבערגעלאזט די סקול, איבערגעלאזט דאס חדר, און געזעסן נעבן מיין מאמע'ס בעט. איר זענט געגאנגען אין חדר אויך? איך בין געווען אין חדר. ווי לאנג זענט איר געווען אין א חדר? אין חדר בין איך נישט געווען, מע דער רבי פונעם חדר האט געוואוינט טאקע אין אונזער א קעגן איבער, געווען די פון טאטעס שוועסטער, ער איז געווען דער רבי דער מאן, און דארט האב איך ביי אים געלערנט, און אויף די נאכט בין איך אויך אריין געגאנצן אינעם לערנען. ווי לאנג?

מ'האט געהאט, מ'האט קיין שום כח, מ'האט געקויפט אביסל מילך ביי זיי, א קעלבל, א לעמל, אויף צו שעכטן פארן טאטע, די טאטע האט געשעכטן מיטן שעכעט, און מ'האט פארקויפט דאס מיט די גוים, נישט געווען קיין גרויסע געשעפטן.
האט איר געהאט

אייער אייגן הויז? ווי? אייער אייגן הויז?
ניין. די מקום האב איך שפעט אין יארע זעקס און דרײַסיק, זיבן און דרײַסיק האב איך שוין געבויט מיין אייגן הויז. ביי וואס האט איר געארבעט אין יאסענע? אין יאסענע האב איך געהאנדלט מיט בהמות. איך האב איינגעקויפט בהמות פאר באטען וואס זיי האבן די שיך, באטשעט איז געווען. אזוי ווי דו אזוי ווי דו מעסט ווייסט א גרויסע פירמע און זיי האבן געהאט אין יעדער שטאט איינס און דארט האט איינגעקויפט איך האב איינגעקויפט פאר זיי בהמות און געשיקט מיט דער באן מיט די וואגאנען יעדן מאנאט קען שיקן א וואגאן צוויי דריי ווען זיי ווען די איך האב געמאכט אסאך געלט ביי זיי.

איר האט געהאנדלט מיט כשר'ע בהמות? איך האב איינגעקויפט בהמות ביי גוים, ביי אידן, און געשיקט מיט די וואגאנען צו באטע.
צו ווער? צו באטע, ניין אהין. איר האט איינגעקויפט און איר פלעגט שיקן די בהמות צו דעם קאמפעני? יא. און וואס פלעגן זיי טון מיט דעם?

אין די קהילה, זענט איר געווען אקטיוו אין דער קהילה? ווער האט אנגעפירט מיט די קהילה?
מיט וואס? מיט דער קהילה, ווער איז געווען, ווער זענען געווען די די בעלי בתים אין שטאט? אין שטאט איז געווען, איך האב געליווערט די בהמות פאר איינעם, ער האט געהייסן פראחאסקא, דער איינקויפער, דער גרויסער איינקויפער, איך האב פאר אים געליפערט.

האסט געלייענט א צייטונג דארטן? ניין.
ניין. און אייערע קינדער זענען געגאנגען אין סקול? אין סקול. וואספארא סקול זענען זיי געגאנגען? אין דער סקול, פובליק סקול. אין פובליק סקול.
וואספארא, טשעכישע אדער אונגארישע אדער? קארפאטישע, רוסישע. רוסישע סקולס. און וועלכע שפראך האט מען? אוקרייניש.

ווייסע זאמאלדיגע געטראכט דו האסט נישט קיין סיטיזען פעיפער קען. איר האט געהאט סיטיזען פעיפער? ניין דארט האט קיינער כמעט נישט געהאט, זיי האבן געהאט ביי וועמען ס'האט זיך זיי געלוסט האבן זיי געבען שאו מי יור סיטיזען פעיפער האט ער נישט קען. ווי אזוי האט איר דאס אויסגעמיטן? פארוואס האט מען אייך ניט געשיקט? מיך האט מען נישט געשיקט זיי האבן פרעצענטן. פון די פאר צוויי טויזנט האבן זיי געקאנט אוועקנעמען דריי פיר הונדערט. אה, וואספארא אנדערע געזעצן האבן זיי איינגעפירט, די אונגארן? אה, די אונגארן? יא, וואספארא אנדערע געזעצן? זיי האבן צוזאמגענומען די אידן און זיי האבן זיי אין קאמעניץ פאדעלסק אויסגעשאסן אלעם, ווייל מען האט נישט געגעבן קיין עסן, קיין טרינקען, זענען זיי געגאנגען צו די גוים בעטן עפעס עסן. האבן זיי צוזאמגענומען און מיט אלע אויסגעשאסן, אלע, קיין איינער נישט צוריק געקומען. און אין יאסינע אליין, וואס איז געשען אין יאסינע, א חוץ די וואס מען האט אוועק גענומען, וואס נאך איז געשען אין יאסינע? מען האט שוין מורא געהאט יעדער, ווייל מען האט נאך געלעבט, מען האט גערעכנט אה איך בין געבליבן, און אין יארע פערציג האט צוזאמגענומען אלעס. אין נײַנצן נײַנצן

יא ניינטין טען האט מען מיר געשיקט, זיי האבן געשיקט פון אונגארן האט מען געשיקט אזא איינרוף מען זאל קומען, ווען איך האב געהאט אסאך געלט האב איך אונטער געקויפט דעם מעיל מען ער זאל שיקן צום טאטע א סיבה און דעם טאטע און ווי לאנג ער האט געשיקט ביים טאטע ער האט געשיקט צום טאטע בין איך אנטלויפן. צום טאטע, און ביים טאטע אויך אזוי געטון, און כ'האב א דריי פיר מאנאטן פון דא געשיקט אהער און פון דא געשיקט די איינרוף, ביז מ'האט מיך געכאפט ביים טאטע. ביים טאטן?
ביים טאטן האט מיך געכאפט די אונגארישע זשאנדאר, ער איז געווען טאקע נעקסט הויז פונעם טאטע, און מ'האט מיך געכאפט פריידעי נייט. האט ער מיך געכאפט ביים טאטע. אין וועלכע שטאט?
אין דובער.
האט מיר געוואלט אנטון קייטעלעך, האב איך נישט געלאזט, זאג איך ביים טאטע אין שטוב וועסטו מיר נישט אנטון קיין קייטן. נו זאגט ער קום שוין, האט צוגעלייגט די ביקס צו מיר, די גאן צו מיר צום האלז, און זאגט ער קום. און זעמער געגאנגען, בין איך געגאנגען מיט אים ביי טו בלאקס, און דארטן איז געווען א איינער געוואוינט לייב גאטליב א שניידער ביי אים ער האט געוואוינט אין איין הויז מיט א זיבן אכט קינדער אין צווייטע הויז טאקע האט ער געהאט א צובראכן הויז אן טירן אן פענסטער ער האט אויף מיר געהאלטן די גאן אזוי ווי ווען זיי האבן אדורך געקומען בין איך א שפרינג געגעבן אריין אין דעם צובראכענעם הויז.
אקעי מיר דארפן בייטן אונזער טעיפ איצט.